Näme nästiresi? Setere daýan bir sagatda näme diýip bir tertibi bu hadisde. Tertibi näme? Kur'an'da ýazyş tertibi näme? 114-nji näme? Sure. Emma iň tertibi däl. Aýat hem näçe alyp salan aýat? Öde nirede inen medeni sure hasaplanýar. Medinede inen sure. Edem suralaň mekki medeniligini bilmekligem näme muhim sebäpden mekki suralaryň medeni suralaryň käbir näme manylary içine alýar näme kysga rawaýatlary mazmun näme üýtgeýär inen ýere nere medinede inen mekki bilen medeni näme tapawutlamaly pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hijretden öň inen suralary mekki hasaplanýar şunuň bilen mysal şu mekkede ýaşap bolsa hijret etmezinde Taýyfa gidende ýnanam bolsa şo Mekge, düşündiňizmi? Mekge dinine hasaplanýar. Ýa Medinä gidip gelende näme ýolda ýnanam bolsa şo Mekge hasaplanýar. Hijretden soň ýnen süreleňem bary medeni, düşündiňizmi? Hatda Medinä geldi hijret etdi. Soň Mekgäni feth etmäne gitdi, yzyna şo Mekgede ýnanam bolsa näme diýilýär? Medeni diýilýär. Bu sürede näme medeni. Indi nätdiler, salaň ýnmekligine näme sebäp bolan zat näme? Imam Buhari rahimehullah we başga da sünnelerde gelýän näme Aýşe näme rowaýat etýär, onuň pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme erbet keselde. Keselinden ýaňa diýe şu derejä ýetdi diýe etmeýän zatlaryny näme eden ýaly, eden zatlaryny etmedik ýaly duýdy. Hatda näme aýallarynyň ýanyna barmasa da näme aýallarynyň ýanyna baran ýaly özüni gusul zat çöňarip gaýyp. Şunuň soňunda näme pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dileg etýär Allahdan Keselinden, derdinden näme, gutuldyryp şypa inderer. Aslynda Allatagala näme pygamberimiziň dilegini kabul etýär. Onuň pygamberimiziň özi aýtýar, Aýşe enemize diýýär, Eý Aýşe diýýär, Allah meniň dileglerimi kabul etdi diýýär. Ondan kabul bolandygyny nägilek halatda görýär, bir gün ýatyrka iki sanak perişde ugratýar Allatagala. Iki perişde gelýär, pygamberimiz özem görüp, eşidip otyr hemme zatlaryny. Biri geldi baş ujunda oturypdyr, birem geldi aýak ujunda oturypdyr. Ondan özara sorag etýär ýaňky adamlar, ýaňky perişdeler. Baş ujundaky, aýak ujundaky-a diýýär, bul adama näme bolupdyr diýýär. Aýak ujundaky näme keseline medipdir diýýär. Jadylanypdyr diýýär. Şunuň hatda pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem hem näme, jadylanan sebäp diýseň näme adamlar esbabyny almaly. Jadydan zatdan näme gorkjak bol. Goranjak bol. Näme diýýär jadylanypdyr diýýär, kim jadylapdyr? Lebid ibn al-A'sam diýen bir ýehud bolan. Medinede Lebid ibn al-A'sam diýen ýehud bolan şu döwürlerde näme pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem Bir ýewreýlerden bir hyzmatkäri bardy diýýärler. Onuň eýdip-beýdip şony yryp, pygamberimiziň sallallahu aleýhi wesellem näme, saçyndan bir üç-dört sany gyl we baş daragyndan hem näme, birki sanak näme, dişini döwdürip aldylar diýýär. Düşündiňizmi? Onda oň näme, umumy şu pygamberimiziň saçy bilen baş daragynyň dişlerini hem garyp, jady etmekligi boýundyran kim? Lebit ibnul A'sam diýýär. Lebit ibnul A'sam diýen ýehud. Iň soňunda näme, pygamyryň şo saçyny, soň baş daragyndanam näme birki dişini döwüp alyp, Beni Zuraýk diýen tiräň näme, o guýulaň gaty iki-ýeke guýy bolan, bolçulyk guýy ýok, düşündiňmi? Ony geň galmalylar. Guýusynyň adyny, zadyny aýdylsa, seretseň, hatda Medinede ýekeje guýy bolan, olam näme, bir ýehudyňky bolan, Ruma diýilýär ady, onam Osman razaýallahu anhu satyn alypdyr näme, musulmanlara sadaka etýär şo guýyny. Şonuň üçin näme Beni Zoraýk diýen bir tineň näme Zarwan diýen näme guýusynyň düýbünde bir daşyň aşagynda büküp goýupdyr şony jadylap. Şunda onda şo ýewreýiň eden zatlaryny şo perişde gürrüň etýär kim jadylapdyr diýende Lebid ibn al-Asam jadylapdyr diýýär nämeler jadylapdyr diýende pygamberiň saçy bilen saç daragyndan birki dişini alyp onam näme düwüp jadylap düwme düwme näme şo Beni Zoraýk diýen näme tireň guýusynyň aşagynda bir daşa salyp goýupdyr. Soň näme iki perişde göterilip turup gitýär, soň Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem düýşünde ýaňky perişdäň näme gürrüň eden zatlaryny gidip görýär. Barsa guýa seretsem diýýär, guýaň suwy bulançak bolan ýaly göýä hyna guýlan ýalak bolupdyr diýýär, suw daýylypdyr. Şu syhyryň nämesinden. Töweregindäki näme hurmalar zatlaryň dagy başyk gözünden şeýtanyň kellesi ýalak bolup göründi diýýär. Ýöne ýaňky näme sahabalaryň biri çykarylyp alýar. Şonda näme şu näçe salak indirdi gel Allah sana şonda näme okamaklygy buýurdy diýe şonda näçe salak okap şüflä seň sygyry näme alyp zyňkyp goýberýär şeýdibem näme pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme açylýar inmekliginiň sebäbem pygamberimize näme şo jadysyndan näme açmaklyk üçin indirilen näme süre we hatda ukba ibn amir diýen sahaba näme diýe öňem soňam şu ikisi ýalak näme jadydan gözden beladan beterden näme goranmak üçin näme

Birabbinnas, adamlaň Rabbyndan, bütin ynsanlaň Rabbyndan, halygyndan, eýesinden. Näme kul a'uzu birabbinnas, eý adamlaň Rabby, men senden näme, adamlar tarapyndan geljek bedişlerden, jadylaryndan, bet gözlerinden näme, goramaklygyňy soraýaryn diýmek. Melikinnas, we näme adamlaň meliki, Allatagala näme diňe Rabb däl, diňe Ýaradany, we şonda näme meliki, hojaýyny, eýesi, Ilahinnas, we şonda näme ilahi, ýagny Allatagala näme şu süräň başynda üç sypat bilen näme özüni sypatlandyrdy, adamlaň nämesi eken, Rabb eken, Meligiken, Ilähiken, ýagny bütin ynsanyýetiň näme, Magbudy, ybadat etýän zady, we Hojaýyny, we näme, Ýaradany, Eýesi, Rabby. Şu sypatlar bilen näme, şu sypatlaryň eýesi bolan Rabbyňyzdan näme, kömek sora, pena sora, näme, bütin ynsanyýet tohumyndan näme, çykjak bar ýaman bela-beterlerden näme, meni gora diýip. Min şerril weswesil hannas. We şo sanda-da näme? Waswasa berýän hannas perişdäňem näme? Was, jynyňam, şeýtanyňam näme? Waswasa beren hannas şeýtanyňam näme? Waswasasyndan gora diýdi. Diňe adamlaň şerinden däldi. Şo sanda näme? Kalplara, ýüreklere waswasa berýän näme? Hannas şeýtanyň şerrinem gora diýip näme? Ynsanlaryň Rabby bolan, Ilähi bolan, Mäligi bolan Alladan näme sora diýen. Çünki näme? Jynlaryň, şeýtanlaryň, bütin mahlukatlaryň näme eýesi Alla. Wüswäsä düşnükli waswasa, waswasa bermek. Näme şeýle bir şeýtan bar diýýärler, ýörite wezipesi adamyň ýüreginiň ýanynda ýatýar diýýär. Haçan-da adamyň ýüregi Allaň zikrinden gapyl bolsa, we hasanem gaty begenç bilen gaty gynanç ýagdaýlara näme, ynsan meşgulanda şonda näme, adamyň gulagyna eşitmeýän se waswasa näme, gulagyňa eşidilmän ýüregiňe guýýan sesler, ýüregine waswasa guýýar. Şunuň waswasa-da näme, ýara seni tagatdan gaýtarýar, ýa-da sen näme, günä işlere barmaklygyňa näme, sebäp bolýar. Hannas näme, yza gaýduwjy. Diýmek, düşündiňizmi? Hannäsiň manysy hanese, yza gaýtmak, yza serpilmek, durmak şo manylary berýär. Hanese diýdigi näme? Wakafa ýa taraja'a, durdy, yza gaýtdy, yza serpildi. Näme üçin? Şu şeýtan, şu ýürege waswasa berýän şeýtan Allatagala hannas diýip waslady, sebäp diýseň, haçan-da Allaň zikrinden gapyl bolsa diýýär şu ýürek, şonda waswasa berýär. Haçanda adam näme Allany zikir edende näme yza serpip gelýär, gaçýar diýýär şeýtan. Düşündiňmi? Şoň üçin näme gaçuwjy şeýtanyň waswasasyndan näme meni gora diýip dileg et diýip diýip. Näme üçin gaçuwjy sebäpden haçanda Allany zikir edilen ýerinde şeýtan durulanak. Şoňa mysal azan, azan aýdylsa gaçyp gitýär. Bakara kolan ýerde duran, aýaty kursa kolan ýerde duran. Edil şoň galyk näme? Kalby Allanyň zikrinden doly näme? Müminiň kalbyna da näme şeýtan täsir ýok. Haçanda näme?

Fi sudurin nas, fi kulubin nas, sudur kalp manyny berýän ýaly. Adamlaň näme? Kalplaryna waswasa berýän hannas şeýtanyň waswasasyndan gora diýýär. Waswasa näme adamyň eline, aýagyna berlenok, ýüregine berilýär. Näme üçin? Şulam delil adamynyň aklynyň ýüreginde bolýandygyna. Düşündiňizmi? Emma köp dünýewi alymlar Amerikaň, Ýewropaň, goşa syrdan näme? Dininden daşlansa ýa dini sowgatlaryna kän üns bermän, şolardan täsirlenen musulman alymlaram näme diýýärler, adamyň akly kellesinde diýýärler. Şuny ýok. Hakykatda adamyň näme akly ýüreginde. Şoň üçinem şu şeýtan näme, adamyň ýüregine waswasa berýär. Düşündiňizmi? Bizden ýürek kabul etse, şoň waswasasyny näme, şoň waswasasyna görä on iki süňňüňe näme, eýermeklige näme, buýruk berýär şo ýürekdäki akylyň. Soňam näme diýýär? Minel jinneti wen nas. Şo diňe şo waswasa berýän jyn bolubilýämi ýa adamlardanam bolubilýämi? Ýok. Waswasa berýän näme? Göze görünmeýän jynlardanam bolubilýä we adamlardanam bolubilýä. Eý Allahym näme diýä meni göze görünmän kalplara waswasa berýän jynlaryň waswasasyndan we göze görnüp göni öňümde gözüme görnüp gulagyma guýýan näme? Adam şeýtan ýürekgül näme, zyndagam näme, meni waswasasyndan, şerrinden näme, gora diýip, dileg etýär. Gysgaça näme, Nas süresiniň tefsiri. Ýöne käbir alymlar näme, Minel jinneti wen nas diýende başgarak tefsir etdi, ýagny şo jynlar diňe adamlaň ýüregine waswasa berýärmi ýa jynlaňam ýüregine waswasa berýärmi? Käbir näme, adamlaň ýüreklerine we jynlaň ýüreklerine waswasa berýän näme, Hannasjynyň waswasasyndan goýan iň dogrusy näme? Olam näme? Bir wejh edil şoňa tefsir etseňiz näme ýalňyş bolup ýa hakdan daş bolup durmak ýöne iň dogrusy näme? Ynsanlaryň ýüreklerine waswasa goýýan näme? Göze görünýän we göze görünmeýän näme? Jynlaň erbedinden we adamlaň näme erbediniň waswasasyndan gora diýýär. Emma adamlaň waswasasy näme? Görmeli sen gelip gulagyňa diýýär. Eýle däl, beýle däl. Ýaş janyň bar. Düşündiňmi? Nämäňe gerek sakal, düşündiňmi? Ýa bigünä, entek sen ak kagyz ýalak, günä etýän adamlar namazda okan bolsa, seň näme günäň bar, düşündiňmi? Soňam ata-baba aýdylyp gelýär, adam oglunyň günäsi kyrk ýasanys topraga ýazylýarmyş, soň daşa ýazylýarmyş, entek sen kyrka ýeteňä, görjegiň öňüňde, düşündiňmi? Ýa garry adamlar, uly günä etýän adamlar günä etmeli, sen näme bir ak sahypa ýaljak, näme, päk çaga, beýdip ýörme diýip, näme saňa Gönümel, eşitdideň, gulagyňa guýalar waswasany. Ýa-da öňňüde bor, etýärler waswasany. Ýaş gyz-gelinler, ýalym-ýalaňaç ýa ýaş oglanlar her sese pus-pus gujurlyk eder. Şoň özi näme, waswasa. Düşünilmän zat barmy şu Neme, Nas süresinde? Kul a'uzu bi Rabbin-nas. Ola düşünip bilmän. Rabb diýmek näme? Halyk, eýe diýmek. Berje, rysk berýän, ýaratýan Eýe diýmek. A'uzu diýmegem näme? Kömek soraýan, pena soraýan. Saňa sygynýan diýmek. Melikin-nas näme? Melik. Ha? Soltany. Malik bolsa hojaýyny. Melikin-nas näme? Soltany. Ynsanlaň soltany, hojaýyny. Ilahin-nas näme? Ynsanlaň ma'budy, ybadat etýän zady, ilahi, allasy. Min şerril weswasil hannas, şer näme? Şer, türkmençe-de şer. Weswas näme? Waswasasynyň şerrinden. Düşündiňmi? Hannas näme? Alla zikir edilende näme? Waswasasyndan, waswasasyny goýup yza gaçýan şeýtan. Esen. Hiç haçan şu kalby waswasa salýan bolsun ýa beýleki zatlarda waswasa berýän jynlar bolsun Allaň zikir edilen ýerine duranoklar, gaçýarlar, bas. Ellezî ýuweswisu fî sudurin-nas.